Ah siapa bia? Ah tu pakhat an enak bia ka run lo su dumi kha a um bet hrih ruangah tin sau tin run ah sang bet ding in ka run lo som bet du hrih si se la. Ah hi mi thu hi malte a pe pa rok nung ruang question pahnih sinung question pahnih sinung na athul athu ka malte a bangok deu ruang kan mun kada ka run lo sut mai ningi nang ma son rim ti dan in ran san in ran sang sak ka be sei i ma si bika tu kan koram dau thlen na ka kin mo SA ralhrang pawl i hmun le ram hi tampi kan lak zomi um mitu DS hna ta hi mi kan sut na tu cu nangmah hna cu dang deu nung kan lak zomi a um a um mi ti hrek khat ram ṭhen ahcun SA ralhrang pawl hi mi an lak salmi hi Tiangkatin an mipi ralkap pawl hi kan tha cem deuh ma si maw culo le SA ralhrang pawl hi an rung chak deuh ruangah ma si himi sakhan tingcia awknak zo pawl hi an rung lak thei salnak hi maw a puai mi cu mipi ralkap tha cem deuh i a tum suk deuh ruangah maw asilo le SA ralkap pawl an rung chak deuh ruangah an lak sal thei Cumi kha uh, question pakhat in in pom sakola cu thele apa ni na pe zo min si mi kan lai ram khotam sona hin te mi pi raka pole de anlak the zo mi tampi um cumi atang mi khwa pole hi te hi ti yang ka tin yang vek yang vek in kan zuam le hi mo uh, kan lak theisal nung ta timnak ah kan lak hri lo mi khua myune pawl hi ti a tang lai mi tampi a tang non lo a tidim hakha thantlang chimi rong rong a tang himi pawl hi ziang vek in kan zuam tlang le kan lak thei ding timi nang mai na mu dan a chimi kha rem na ti dan chan rom mang sak nung in kha ron lo som be si se la lungoi

aa khat in an mah kut ah hringsa kha um. Cuvek thotho in kan mah mipi lam khalin. Ah mani te ah kan kan thei kau ding ka zong kimi sakai sumi ban mau kha. Kami tla cu minung tha zang thong kha trong mi kan si. Thong kha trong mi an sinan kan ni pira ka PDF lamin te mi pira ka pan ti te ka khana iaram abom tu la dak tel kau za te kom kom dak tang te ka niruk long re se niruk long re kan dak do wi niruk long re minung thong khat A lenglawng rak ummi miukpi kha cu niruk sungah an dang ah a thei ti kha hi rinkong kan hmu cia zomi pa rak ka ron share ve tu a si. Si, tu ah hin mipi thazang kan ralkap lam thazang kan chak lo vi maw maw timi Kha ka ron ṭhen tumi a. A hlan lai kan thok te ahcun kan view ha khi a piao cia vekin le langpang tak i rak va ve rak kap phung thau kan si. Mipi lamin. Cu si tikah ziang cang ti le kami ah mipi khat tha zak tak tuki rak cang vai cem cang ve kha kan bang. Na tu ahcun yang si ti le i kami ah tla tha zang a cak atu ah tla cun tha zang a cak lo man siar lo. celet takin le sayi kha cu zangvek i kan cangva in ṭhu timi theihfiang tuk ruangah kha a caancaan len hi mi sunzu tlazan tampi a ṭang ṭheo kan cak caan ah hman cak lo vek um ṭhu kan cak lo si hmana cak vek um ṭhu ti kha va si te kha khami kha kan ṭo lai kho sau pon tampi an theithiam tlang si ruangah hin ol te theithiam lo ding nak theithiam thei lo nak ding hrangah An rak thurhpo vemi a si timi kha cu zumhlo theihnak kha a si. I rianrel bel a si ahcun kami kha ziangvek an si, cak maw cak lo maw timi kan zoh a si le cun rel khi teti thon tong hi a ṭha i te teti thon la tong hi a ṭha te kha kan Kawlram pumpuluk huap kan zoh tikah Si, pine ṭhenkhat ahcun pine ṭhenkhat ahcun ṭase hnaseh khon ah thlazung khah kan mipi ralkap lampo hian thlawng an cak an an nawr nasa kami ah thong hnik luan tum an ṭhe ding ve kan ruat kha si ko te nan neng ngan i ti fam cu thula dangdang kha apiang le kharak um thei si ka apiang le um thei si te ka boruak izirin tu ahcun malte athleng dang lam kha um nan kami kha mipi lam chak non lo le boruak kha i khalami boruak kha sungthlawh tinak kha a rak si hrimhrim lo ti kha cu ka ruan rel duh i kha cu kan ret ṭi ding kan chin ram kan zoh ding sakai ram kan zoh ding hmun dangdang tu rengun le manli ti ka ṭhen khat ah cun man ki a mipi ralkap changbai thei ding in rak tin to nak cha rak um ve ko so kho ti khat la kan thei tia ka som i

an nor hmanh kan nor thai lo an neh hmanh kan neh thai lo piao cha in kan kam bor kan tla kha si na tu tla chu mu ve ken tai yin pi bi wa kum pho tang ting vi vau mi va si tika kum li fang lo rai kha si lai ka kan zau sia chun kan tha jang niam vi vau mo ti mi A phi kha cu khana a fiang zin ka ruat ke cun kan thazaang khi mipi lam thazaang khi a ngiam sin sin silawn cil le khengla takin le liuha cia cia in phim khur takin cawai an rak thiam sin sin son si ti kha a ka ron rel deuh i kan lai tlang borok tlang chu kan thei cha ka si ko i chuna khan hi hi a mipi lamin Cule kha ralkap lam pawl kha an cak sinsin maw ti kha ah mi khuan um sale kha kha ka run rel du ve te. Ah an cak sinsin le cak sinsin lo ti cu ah yang in kan zoh thei ti le kan ting cia mi pawl kha yang vek tluk in an ting thei timi kha kan zoh a si ahcun a phe kha lang ko.

Cuti rualruan in rawn tlan lakin an hmang tung. Cule ah masang pawl tla kha a tlan i san nei cun an hmang ko tu cu kami ka si rawn khan hmang tum ve. Nan an hmang tangkainak hmun tiang cu an hmang te ve ko nan kan mipi ralkap ram kan mipi ralkap ka ti tikan kan zaten hi a seko machine dorthlengnak tuahtu a zaten ka ron rel tu mi kha si kan mipi lam tlan a pathian zara le mipi mipi cohlan i sii vek mipi cohlannak zirin mipi cohlan i zaten dingtlang i nor a si ruangah duhtu sami an rak nor thai ve lo kha si cu si ruangah an chak sin sin mo timi mi khun man kha akan ma in run rel ai in aphi cho lang kau ti kha rel tu an chak tuk bang ta se la te an chak tuk bang ta se la tu ye khain pi ne tlang kha an ron nawr ko ding si. Kan Chinphi man nakin an ron nawr ko ding a zum. Nain, sayi ning ngai timi cu cu ding khan man ki har se zet. Nan tu vek no ruk tiang mu dan a sia cu. Nipi lam hranga cun Chin phang ning um chiam chau lo mi cho si. Nain, kan nipi lam cun dai thang chu anga lo. Thei tokin alhan ai kan tang sen sen chu a tul timi kha ka ron rel du. Cun kan Laitlang khua a rak tangmi pawl tla cu kan ron siar a sia cu a mal ko so khua. A mal ko. I ṭawlai i kan tuah tikah ṭawlai i tuah timi hi a thok kan tumtahnak cu mipi ṭhang le ram ṭhang ṭhanchonak ding hrangah timi kha inn kan ṭang ring kha rak si. Nain inn ngeih hnuah minung tifam cu duhamnak le aa yang te ding. khi ana pawa du se sin nak ruang an kan kan ruana le kan chin nong khi a thleng danglam vi ko hi a kan mai a thok pek te kan rak tum ta vek ruanak hlau in ne nuwa ruanak le chin long dang nei in kan rak um thami poi ka te zan i tu kan chen ran mi atang mi miu tla chu to

thlacamnak Pathian bawmhnak zarah hi nei hlan lawng kan do ding timi thinlung thawn rak do ruangah kan rak nei zau MJ pressure kan lot ling zau si chu bek thinlung rau rin khi kan atang mi kan copy pawl kha kan do sia chun kan nei lo nak san ning cha a ka thei lo Cule ṭat kung ahhin hi Falam ṭat kung hi cun nasa bikmi kha a si. A dang ṭat kung pawl tla cu a nasa lo tinak kha si lo, nasa ve ko. Nain, ziang maw zat si, vanzam an kah cemceo, an ti cemceo hman hna. Mipi rakap, kan CNDF, kan CP, kan mahanmi rakap zate nin lo thei lo in an rak domi kha kan hmu thei.

thinlung thiang te le kan mai tum ta mi le kan duh mi chu kan thiang tuk kan senang sin le pin i khami thasi tika kan kan zate nin chin rami danghleng nak ro to te kan zate nin kan ni pi thanga le tia mya ta hu achi khan mi ti mi ruwa nak in ruatin a re tlang nak ra do tlang nak um sia chun a arei lo ding Kan neh thei lo rih ko ding timi kha ka run suantu a si. I suminak a sunak mi par ah mi khuan ka rak phi thlu lomi a si cu in rak sut te sang ko ra ti kha ka run rel tu lungawi. Lungawi fam kim zet kan lo sumi le kan lo